Halypam gaty aladaly görünýäňizle.
Allatagalla ähli gapma-garşy zatlary bir ýere jemläp, diýseň ajaýyp bir sazlaşyk emele getirýär. Edil bal arzynda bolşy ýaly, zäher bilen bal bir ýerde jemlenýär.
Adamyň nebsi gapma-garşylyklary sazlaşygyny gollaman, eýsem-de bolsa oň ýok edilmeginiň tarapdary. Halypam, muň ýaly aşa gedemligiň soňy haýyr bilen-ä gutarmasa gerek. Beýle ýagdaý aýalyň öz adamsyna bolan söýgüsini pese gaçyrmazmy? Nädogry hem-de tertipli-dynsyz söýgi bolsa gapma-garşylyga ýol açar. Elbetde, Salyh, Soňundanam maşgalada möhüm bolup durýan söýgiň deregine öz bähbitlerini öňe çykaryp başlarlar. Hakykatdan daş düşen adamlar bolsa ýalanyň pyssy-pujurlyklaryň kerewine çolaşarlar. Şeýle ýagdaý bolsa maşgala ojagyny söýgi arkaly ümmülmez bir durmuşa iterýän iň möhüm bir esasy zadyň ýitip gitmegine sebäp bolýar. Ana, şu ýagdaýda adamlar öz elleri bilen öz maşgala ojagyna awy gatýarlar. Süýji durmuşda ýaşap bolýarka-da her nämä derkar diýsene. Salyh.
Her gyz unutmagyn, gapma-garşylyklar dürli-dürlüdir. Mukdaryna nätakyklyk bolan ýagdaýynda bulam-buzar bolýandyr. Ondan soňra ne-hä rahatlyk galar, ne-de tertip-düzgün.
Dogan arma görýin. Bar boluň. Maňa şundan bereýin.
Al bakalym. Diýseň owadan güller. Şu gün aýalym bile ýaşap ýöremize alty ýyl bolýar. Şoňa niýetläp aldym bu gülleri. Agzybirlikde gülüp-oýnap ýaşaň Hudaýym. Aýdyňyz bolsun.
Bolýa onda, sag boluň. Ýene-de gelip duruň. Siziň we çagaňyzyň öňünde dokuz aý wagt bar. Durmuşyňyzyň bu örän möhüm döwründe fiziki we ruhy taýdan birnäçe üýtgeşikler bilen ýüzbe-ýüz bolarsyňyz, emma ahyrsoňy size bagt garaşýar. Çagaňyzy gujagyňyza alan wagtyňyz şeýle bir ajaýyp duýgy sizi gaplap alar, emma gynansak-da çagaň didaryna zar. Çagaň ysyny alyp görmedik enelere bu duýgy ýatdyr. Hoş geldiň. Hoş gördük ezizim.
Ýeneki ýyllardadaý didarlaşmak miýesser etsin, keýwany. Ýadyňdan çykaransyň öýdüpdim. Heý, onam bir ýatdan çykaryp bom. Sag bol, ezizim, senden tamamam şeýledi. Men-ä it ýaly ajygandyryn, keýwany. Saçagy ýazyp goýdum, hemme zat taýýarjak. Geç otur-da, guýuşdyryber. Gysyna bir serediň-ä, Müşkan bar bol-a. Seň-iň halaýan naharyňy bişirdim-dä. Bu gün nähili täzelik bar, Kakady? Işe tapandyryn.
Çynyňmy?
Agaç ussahanasynda. Ertir başlamaly. Aýlyk günlügem erbet däl. Haýyrlysy bolsun kakasy. Sag bol keýwany.
Ana gördüňmi, men saňa darykma hemmesi düzeler diýmänmidim. Wah çagamyzam bolsa hemme zat ýerbe-ýer bolardy weli.
Erdal sen näme diýjek bolýaň? Men üýtgeşik näme diýenmişim? Ýa erbet bir zat diýdimmi? Meň kemçiligimi göni ýüzüme basyp otyrsyň. Biderek gürrüň etme Mähri. Men bar günäni seň üstüňe atamok-a. Maňa boş gürrüňler aýtmaň geregi ýok. Näme pikir edýäniňi aýtmasaňam bilýän. Alty ýyl bollam welin şu kelýe maňa bir çaga-da dogrup bermedi diýip pikir edýäň. Meni taşlap başga birini öýlenjek bolýaň. Gaýrat etdi özüňi ele aljak bolsana Mähri. Men hiç ýere gidemok. Men hiç kime öýlenjegem bolamok. Bu gürrüňleri nirden tapýaň? Maňa diňe sen gerek Mähri. Ýalan, barsy ýalan. Saňa çaga dogrup bermeýän aýal seň nämäňe gerek? Menden aýrylyşmak üçin bahana gözleýäň. Sen meni aldajak bolýaň, aldaýaň. Sen näme dälirän ýaly ýöne gygyryp dursuň Mähri. Her gezek şor zatlar. Her gezegem meň başym müň bir alada goýýaň. Boldy indi! Men çagadanam, işdenem, beýlekidenem elli bizar boldum, elli bizar! Meň arkaýyn ýaşasym gelýär, düşünýäňmi? Men seň bu samsyk pikirleňden dynasym gelýär, düşünýäňmi?
Sen nirä barýaň? Nirä bolanda näme? Seniň aklyň aýlanýançaň men şu öýden garagam görkezmen. Çagamyz bolmany üçin meni taşlajak bolýaň. Men sensiz ýaşap bilmen, Erdal!

Ertiriň haýyrly bolsun.
Agam nirä sürmeli. Bagyşlaň, haýsy tarapa süreýin? Hä, aýyplaşma dogan.
Kelläm başga ýerde bolansoň eşitmändim. Agajyk soganysyny eltäý. Bir zada keýpiňiz gaçyrypdyr.
Sen sorama.
Özüňiz näçe çalt dürseseňiz işleňizem edil şoň ýaly ugrup gider. Alladan gowy dilegler ediň. Eden ýagşy dilegiňiz siziň güýjüňize güýç goşar.
Wah bu zatlara çydamak indi kynlaşyp başlady.
Baş alyp çykar ýaly däl. Aladaňyzyň nämedigin-ä bilemok, welin aýyplaşmasaňyz bir zat aýtmakçy. Beýik Allatagala öz bendelerine göterip bilmejek ýüklerini ýüklemez.
Şu ýerdämi siziň diýýäniňiz?
Hawa, edil özi.
Beh, derrew geläýdik-le! Eý, Hudaý jan, pulum ýetmedi. Azajyk garaşsaň, başlygyňdan alyp beräýiň. Aý, zyýany ýok-la, agam.
Indiki gezek duşamyza berseňem bor. Ýok-la, diýýäň-ä näme?
Siz biraz salym garaşyň. Men häzir derrew gelýän. Janyň sag bolsun agam, soň bir gün çaýa ýylynaýaryn, bolýanda sag bol. Alla ýalkasyn onda.
Ertiriň haýyrly bolsun.
Birinji gün işe gijä galyp geldim.
Ötünç soraýan ussam. Indi gaýtalanmaz söz berýän.
Ýeri bolýada.
Andurla, näme gije ýatmadyňmy sen?
Gije uklym alyp bilmedim.
Ýöne bu meň işime päsgel bermez, arkaýyn bolaýyn.
Ýaşaýyş diňe işden ybarat däldir, Erdal. Men-ä ýöne soraýdym, men seni oglum ýaly görýän. Işiň bir alajy bolar, ýöne aladalara bir çözgüt tapmaly. Hany, geç otur.
Hany gürrüň ber bakaly. Näme boldy? Öýde bir düşünişmezlik ýüze çykdy. Aýalym bilen sögüşdim.
Sögüşeňde näme, hemme zat gowy bolar. Är-aýal arasynda munça-munça bolman durmy näme? Aýtjak, diýjek zadyň bolsa çekinme, oglum. Ýok, men siziň kelläňizi adyp oturmaýyn. Muny ýeň-ä bolmaz, Erdan. Biz indi bile işleýäs ahyr, arkaýyn aýdyber. Men mundan artyk aýalym bilen ýaşap bilmezimkäm öýdýän.
Biziň çagamyz bolanok.
Hiç diýsemem, aýalym şo bir syhly gaharlanyp ýör. Bir gün ony taşlap gidäýjek ýaly gorkusyndan näme edýänini özem bilenok. Maňa-da, özüne-de sütem edýär. Men mundan artyk çydap bilemok ussa.
Garym eli. Siz bir köp gören adam, maňa dogry ýol görkeziň, men indi näme etsinkäm? Oglum, birazjyk sabyrlyrak bolsaň gowy bor. Sebäbi gaharyňam, söýgüniňem çakyny çenli bilýän adam elbetde bir çözgüdinem tapman başarar. Mundan başga-da nika gyýlan her bir jübüdiň bir-birine dogry düşünmegi diýseň ähmiýetlidir, wajyp bolup durýandyr. Sähelçe zada gahar edip maşgala ojagyny ýumurmak örän hebes işdir. Sabryň elden bermegin oglum.
Düşnükli ussa. Düşnükli welin meň sabyr käsäm doldumka diýýän.
Men indi çydap bilemok Dursun. Alty ýyl geçdi. Erdalam garaşyp bildi. Oň ata bolasy gelýä düşünýäňmi? Men welin henizem
Mähri, az açyk garaşyp görseňiz nädýä? Erdalam senem näme-de bolsa köşeşjek bolaýyň. Oňa-da, özüňe-de biderek jebir baryny çekdirme.
Men Erdaly diýseň gowy görýän Dursun. Onsuz ýaşamak maňa kyn müşer. Emma görýämiň, o bolsa meni taşlady gitdi. Eger çagamyz bolan bolsady gidip bilmezdi, gitmezdem. Hemme zat gülala-güllük bolardy. Men gowja diňle Jora jan, men başga bir hassahana geçjek bolýan. Döwrüňde senem örän oňat şepagat uýasyň ahyry. Men baş lukman bilen gepleşip göreýin, eger razy bolsa biziň bäbekhanamyzda işlärsiň, neneň görýäň? Bäbekhanada diýdiňmi? Hawa, bäbekhanada, näme halamadyňmy? Ýok-la.
Halaman näme? Gaýtam gowy bolar. Meň işleýän Myrdalym begener.
Myrdal men-ä onda gidiberjek.
Senem arman işle göri. Bolýa ussa.
Ýogsa-da dükanyň açarlary näde? Özüň ýapdajyk gaýdyber.
Ynananyňyz üçin minnetdar.
Allah sizden razy bolsun ussam. Hemmämizdenem razy bolsun oglum. Hany aýtbakalyň bu gije öýüňe gitjekmi?
Aý ýok gitjek gel. Çynyňmy?
Hawa ussam.
Diňle onda, şol açarlaryň içinde ýokary gatdaky jaýymyň açaram bolmalydyr. Şo ýere bardy, arkaýyn ýat, gowja dynjyňy al, ertir işimiz gaty köp bor. A siziň özüňiz näme?
Men şäherden daşrak bir ýaňa gitmekçi, ertirem gijräk gelmegim mümkin. Müşderileri-de özüň seredersiň-dä. Düşündim, ussam.
Ynha, bu ýeri bolsa çagasy bolan enelere bejeriş, Seljeriş işleri geçirilýän ýerimiz. Rejep aga, sizi Mähri bilen tanyşdyraýyn. Mundan beýläk maňa derek, o siziň bilen işlär. Işiňiz şowly bolsun.
Sag boluň.
Bolýa, indi men gideýin. Işdeş ýoldaşlarymyz diýseň gowudyr. Düşünmedik zatlaryňy arkaýyn soraberiň. Gerek-ýarak zatlaryň bolsa Rejep aga ýüz tutaýgyn. Ynha, bu ýerem bolsa bäbekleriň saklanýan bölümi. Saňa näme boldy?
Aý, hiç-le, ýöne. Mähri, gözüňe döneýin, gynanma, her işleň soňunda haýyr bardyr.
Hawa-da, her işiň soňunda bir haýyr-a bardyr özüm. Alo. Alo. Eje, bu senmi? Maňa pugta gulak goý, ejejan, kelläme örän oňat pikir geldi.
Gyzym, sen nämeler diýýäniň özüň bir bilýäňmi? Heý, şeýle-de bir zat bolarmy? Erdala duýdurjakmy onsoň? Mähirjan gyzym, aklyňy aýlan. Iň soňunda özüň masgara bolarsyň. Beýle işleriň soňy erbet bor, gyzym. Eje.
Janym ejem sen maňa bir hä diýäýsene. Öz ýoldaşyňdan aýrylmakdanam erbet zat barmyka?
Salamaleýkim. Waleýkim essalam ussam geleweriň. Gelindir söz a erdal. Bu gün bir müşderi gelmeli welin. Hasan aga diýilýänmi?
Edilje gözde.
Nägile onsaň iş buýurdym ol. Hawa işä buýurdym. Berekella oglum. Ahyry işde men ynanyp biljek adama tapaýdym öýdýän. Maňada dynç alarça wagt boldy. Bu ýerinem saňa tabşyrsam.
O nähili? Meň onça pulum ýoga. Hemme zat pul bilen ölçelmeýär oglum. Esas zat işiňe dowam etsin, galany hiç. Ynamyňyz üçin minnetdar ustam. Emma meňem bir şertim bar Erdal. Aýalyň bilen ýaraşmaly bolarsyň. Hiç bolmanda synanyşyp görmeli ahyry. Düşnüklimi? Bolýa onda men gitdim. Ertir görüşeris. Geleweriň-de geçeweriň. Näme işiňiz bolsa Erdala aýdyberiň. Bolýa sag boluň.
Daýy bu taksi sürüji bitenmi asyl? Ýelany. Işleri ugruna meňzeýär. Hudaýa şükür işleri ugrukdy.
Başlygym örän oňat adam, meni gollaýar. Ýöne işler her näçe ugruna diýsegem, jebrinere zat tapylyp dur. Örän täsin şeýle dämi?
Aslynda elmydama şükür edip gezmeli. Bagyşlaň, men siziň adyňyzam soramandym. Adym Erdal. Meň adymam Salyh. Salyh, agam, sen ýagdaýy düşünýän adama meňzeýäň. Senden bir zat soraýsam diýýän. Soraber, Erdal.
Diýeli, birine diýseň gaharlanýaň. Şeýle bir gaharlanýaň welin, ähli ýalňyşy, ähli günäni şondan görýäň. Gaýdyp, oň bilen bir ýerde ýaşasyň hem gelmeýär.
Bagyşlamany başarmak we pespäl bolmak birini günäkärlemekden hem-de jezalandyrmakdan müň mertebe haýyrlydyr. Eger o kişi dost-doganyň bolsa, onda-ha, Diňle Erdal, inim. Şeýle ýagdaýlarda adamy diňe gowy taraplaryny görmäni başarmaly. Ýaman gylyklaryny unutmaga çalyşmaly. Ana şonda aňsatjak günäsini geçersiň.
Wah, azajygam bolsa maňa umyt yşygy görünäýse diý.

Boşmy? Şu ulag boşmuka? Hawa hawa mineweriň. Şeýbäm. Neme, meni mebel ussahanasyna äkidäýiň. Bolýa äkidäýerin. Çok uzak. O yeri berden gaty daşmyka? Mebelçileň köçe diýseň uzyn köçe. Siz oň nirrägine barmakçy? Neme?
Men anyk bilemok öze. Şo ýere baramsoň soraşdyraýjakdym. Meň o ýerde birnäçe müşderim bar. Kimi gözleýäniňizi aýtsaňyza? Men Erdal Talyp diýen adamy gözleýän. Atasynyň adyna bilemok welin o ýerde Erdal diýip bir tanşym a bolmaly. Işede täze başlapdyr. Sowulyp geçäýeliň, belki gözleýän adamyňyz şodur. Enşalla şo bolaýetda.
Her etsene Erdal inim, Hudaý saňa kömek edýä. Gelnimizem ýitigini tapaýdy öýdýän.
Bor onda, men gitdim.
Keýpiň ýok-la? Keýpim ýerinde.
Sen öýe barjak dälmi?
Şol bir zatlar diňläsim gelenok, Mähri. Elmydama sögüş, elmydama uruş. Men elimden geleni etmänmidim näme? Indiden beýläk asla seň göwnüňe degjek däl, Erdal. Gohum bolmaz galmagalam, men seň öňüňde söz berýän. Sen öňem müň gezek söz beripdiň. Hawa.
Ýöne o wagtlar men göwreli däldim-ä.
Näme düşünmedim. Sen näme diýjek bolýaň, Mähri? Men göwreli, Erdal.
Seň çynyňmy, Mähri? Elbetde çynym.
Näme, azajyk hemränim bildirenokmy? Biz diýseň bagtly bolasy, Erdal. Çagamyz bolansoň-a Hudaýa şükür kem zadymyz bolmaz.
Ezizim.
Näme boldy? Dawut diýen. Näme bolýar Nuran?
Näme bolýar? Içimden bir sanjak tutýar. Ýör derrew.
Ýör hassahana gideli.
Hiç zat bolmaz ezizim. Gorkma arkaýyn bol, gorkma.
Ýöräber arkaýyn. Häzir ol tak saklar.
Bu ýerden taksy kän geçýär ezizim.
Häzir gaýgy etme. Häzir derrew birini saklan.
Özüň dürseşik bol.
Ana taksy.
Özüň dürseçek bol, howlukma.
Haýyş edýän, çaltrak bolaý. Bizi derrew hassahana eltsene. Bolýar, bolýar.
Mün ezizim, mün. Äberjek bol, howlukma.
Howlukma, howlukma. Hany, çaltrak, bärden geläýiň, boluň. Gel, Nuran, ýagdaýlaň gowumy seň?
Gorkma ezizim, hemme zat gowy bolar, gorkma. Bäbegim, bäbejigime hiç zat bolmasyn. Eý, Hudaýjan, bize Özüň kömek edeweri. Nuran, ezizim, gorkma.
Häzir hemme zat düzeler. Men size şu ýerde garaşaryn. Adamçylykdyr gerek, gerek-ýarak zat bolmagy mümkin. Alla ýalkasyn dost, sagja bol. Allanyň ynsana beren ähli peşgeşleri amanat, ol wagtlyndyr. Ýöne ynsan ogly bu pany zatlaryň hak eýesini özi hasap edýär.
Şeýle hasap etmek adamlary ýalňyşdyrýar. Çendenaşa açgözlük edip, aşagyndan çykyp bolmajak ýalňyşa sezewar bolýarlar.
Lukman! Lukman!
Geçdigi bolsun. Lukman jan meň aýalym ýagdaýy gowumy. Aýalyňyzyňam bäbejiňiziňem ýagdaýy diýseň gowy ýöne. Ýöneň näme lukman. Käbir sebäplere görä çaga ýerinden aşak süýjüpdir.
Nämede bolsa gaýraty bir zatlar ediňdä lukman. Özüňiz dörsäň. Gorkuly zat ýok. Ýöne aýalyňyzyň hamilelik döwründe gaharlanmagyna tolgunmagyna hemde agyr işler etmegine ýol bermäň. Aýalyňyzy gowja naharlaň. Onda bäbejigimiz sag atsa-da şeýle näme. Hawa, çaga sagat. Şaýatnamaňyzy aýalga her edýän şepagat uýasyndan alarsyňyz. Geçdigi bolsun. Men şaýatnamany taýýarlaýançam siz aýalyňyz bilen görüşip bilersiňiz.
Sag boluň, Alladan aýsyn lukman.
Aýalym haçan çykarýaňyz?
Aýalyňyzyň ýagdaýy gowy şu wagt äkitseňizem bor. Ýöne mümkin boldugyça özüne agram salmasyn. Siziň ulagyňyz barmy?
Aý, ulagym-a ýok, ýöne bir taksi bize garaşyp dur.
Bolýar onda.
Oňada düşündirip aýdarsyňyzda. Bolýa aýdarys.
Sag boluň. Sag boluň. Emläk bolup geçsin ezizim. Nähili ýagdaýlaň gowumy? Enşalla çagajygymyz sagatja dünýä geler. Dawut, Hudaýa şükür.

Ine şeýle. Pikire otur ezizim.
Dawut, ine siziň şaýatnamaňyz, alyň. Köp sag boluň dogan. Nesip bolsa ýene dört ýarym aýdan çaga dünýä iner. Enşalla aýdygynyz gelsin.
Nesip bolsa çagamyz sag dynja bolar. Enşalla.
Seret ezizim. Hemme zat ýer biýer.
Sag bol ezizim.
Erdal. Erdal. Sana Men sana istediğim bir şey var. aýtjak Bebeğe bir şey mi oluyor? Bäbege işdat bolanok gerek.
Allah korusun. Ýok-la, sen diýýäniň näme? Ýöne göwreli bolmak, Maňa diýseň kyn boljaga meňzeýä. Yzygiderli özüme seretdirip durmaly bolarmykam diýýän. Özüme agram salmasam-a gowy bolar. Işden çyksaň nädýä? Başlygynyň jany sag bolsun, şoň gollagma bilen pula zar bolmarys. Men işden çykaýanda-da sen öýde bolaňog-a. Iň gowusy men ejemlere gideýin. Bäbegimiz bolýança şo ýerde ýaşaýyn. Ejeň bärik gelse bolmazmy? Menem sizi günde-günaşa görüp dursam bu oňat bormy? Wah, ejemem ýerini üýtgetse bolanok-da, Erdal. Ony öňem-ä dogry welin, men başlygyňdan rugsat alyp özümjik seň ýanyňda bolaýyn. Erdal, seň aýdýanyň näme ezizim? Ine hä diýmän çagamyz bolar. Oňa-da bir topar çykdajy etmeli bolar.
Ýeri bolýa-da, gidäý gitsin.
Ýöne, sensiz maňa kyn-a bolar, ezizim. Çajygymyz sag-aman dünýä inse bolýa.
Gyzym, nädip muň ýaly iş edip bildiň? Men saňa beýle işe baş goşma diýdim ahyry. Näme üçin maňa gulak asmadyň? Bu mekirleň yzyny nädip durjagyny. Men hemişe ýola goýdum, eje. Dört ýarym aýdan soň hökman adamyma bir çaga sowgat berip bilerin. Ýa-da gyzym. Hawa, eje, bir bäbek tapdym. Men o çagajyga ene-atasyndanam gowy seredip bilerin. Sen arkaýyn bolaý. Jan gyzym, bu edýänimiziň günäsi diýseň agyrdyr. Hudaýa näme jogap bereris? Bilemok, eje, bilemok. Emma senem görýäň-ä. Näçe ýyl bäri çagam bolanok. Men başga nädeýin? Wah jan gyzym hudaýa şükür adamyň seni gowy görýä. Ondan habarsyz iş etmeseň gowy bolardy. Iň bolmanda çagalar öýüne ýüz tutmaly ekeniň. Ýok gyzym. Men bu işe şärik bolup bilmen. Diňle eje, eger men şo çaga ýetip bilmesem meni ölli hasap edäý. Ana, şonda-ha gyzyma kömek etmeli ekenim diýip aglarsyň. Towbet, gyzym, seň aýdýan zadyň näme? Haýyş edýän, eje, maňa kömek et. Öz biçäre gyzyňa kömek et, eje jan, haýyş edýän. Maňa başga ýol galma-da, ejejigim. Bolýar, gyzym, bolýar-da.

Gyzym birden üstümizden geläýsene. Hiç zadam bolmaz eje, men bu hassahana bäş barmagym ýaly belet. Sen içerde duruber. Şonam ýanyňda sakla, arkaýyn garaşyber. Bar onda.
Baý-bo, Mähri bu sizmi? Ýat bolup gitdiňiz-le. Birdenkä ýitirim bolduňyz öze. Näme Rejep, gitsem gidipmişim-dä, senden rugsat alyp gitmelidimmi? Aý, ýok-la, men beýle diýjek bolmadym-a. Ejem ýaramady, şoň ýanynda boldum. Şu günem şony hassahana getirdim. Galdyran zatlarym bardy, gelenime görä şolary alaýaýyn diýdim. Sen öz işleň bilen bolubersene.

Çaltrajyk bolaý, eje. Eý, Hudaý, muň eýjejikdigini, bu çaga demikmezmi bu ýerde? Arkaýyn bolaý, eje, demikmez. Hiç döwgem çalmaz oňa. Şujagaz ýerini açyk goýarys welin, bolar duruberer. Wah, gyzym, wah, meň ýüregim hiç edenok-da. Boldy, boldy.
Ýör, eje, gideli.
Gyzym, ýuwaşrak.
Gel, eje.
Mähri, gejeňizmi? Daýza gowumysyňyz? Bir mydara bar oglum. Rejep sen işiň bilen bolubersene. Näme bir näsazlyk boldumy? Bolan zat ýok, ýene görüşýänçäk sag bol.
Alo. Öyle mi? Aýowa. Alla Bolaýypdyr hamaly ola babaly ýaşlyň diýipdir. bolsun. Bir dakika. Häzir çagyraýyn. Erdal, Erdal gel, gel. gel çaltrak bärik.
Alo. Hawa diňleýän. Ne?
Näme? Ne? Näme diýdiňiz? Gerçekten Siziň mi? çynyňyzmy? Oğlan mı? Özem ogul diýýäňizmi? Hemen geliyorum. Häzir barýan, häzir. Usta.
Bu uşluk ussam oglum bolupdyr. Wagtyndan öňräk bolany üçin maňa duýduryp ýetişmändirler. Maňa rugsat berersiň-ä?
Arkaýyn gidiber, Erdal. Ogluň ýaşuly bolsun. Eglenme-de git. Eý, Allam, saňa ýüz müň şükür! Ýüz müň şükür, Allam! Hany maňa ber.
Hany balam gözüňi aç, öýümize geldik-ä.
Gel ezizim, gir, ýuwaşrak. Ana geldik, oguljygym. Wah, bujagazyň bolaýşy nesene.
Hany oglum, menem bir göterip göreýin-ä, diňe özüň göterip durdyň. Şeýle dämi? Şeýle-ä meň batyr oglum.
Ysam eziljek seň yzynda. Ýöne ýüz-ä maňa meňzäpdir, boýnuňy alaý.
Waý, uý hawa. Dagy kime meňzesin?
Eý, hawa, muň eýjejikdigini.
Hudaýa şükür edýän. Biziň dileglerimiz kabul bolýar. Adyny näme goýsaka? Meň-ä bir topar at tapyp goýandyryn öz-ä. Meň-ä Juma goýasym gelýär.
Kakasynyň ogullary.
Wah, senden aýlanaýyn.
Beýle zada nädip ýol berip bildiňiz-ä? Dawut, özüň gel ol ahyryn biz aňa häzir. Siz ýöne diýen bolaýaňyz.
Heý, welede bir hassahana bormy? Hassahanamyş. Aýalymyň dokuz aýlap göwresine göteren çagamyz bir aý bäri tapylanok. Tapjak diýmänmidiňiz näme? Dawut, inim, ynanaý, bizem diýseň gynandyk. Hassahanamyzda birinji gezek şeýle ýagdaý ýüze çykdy. Tapmak üçin elimizden gelenini edýäs, ynanaýyň. Men nädip ynanaýyn-ä? Eý, bu bolan zada ynanar ýalymy? Aýalymyň ýagdaýyndan heý siziň habaryňyz barmy? Elbetde, men siziň ýagdaýyňyza düşünýän. Ýagdaýyňyza düşünýän diýen bolmaňyz näme? Bu bolan işe çydar ýaly däl. Hemmäňiziň üstünden arz etjek, hemmäňiziň! Baryňyz kazy etdik kelläňizi ýalaňaçlamaly bolarsyňyz. Dädejigimiz gürüm-jürüm boldy. Nuran. Haýyş edýän Dawut şu ýerden çaltrak gidelin. Bolýa ezizim bolýa.
Gardaş içerde tory bardy. Kyn görmeseň ulagyňa çenli äkitip beräýdiň. Hawa hawa alaryn siz ulag habar beriň.
Bäbejigimiz nädip taparkaň indi? Haýyş edýän eziz maglama özüň horlama. Taparys, hökman çagamyzy taparys. Ine görersiň. Näme, henizem tapanoklarmy bäbegiňizi? Ýok.
Henizem tapanoklar. Şeýle zada nähili ýol berilýär eken? Hiç aklym çatanok. Beýle doňýürekligi kim edip biler? Hassahanaň üstünden kazyýete arz etjek. Peýdasy degerim-degmezmi bilemok, indi başga näme etjegimi bilemok. Siz öz ýagdaýyňyzy ýaýlymda aýtsaňyz nähili bolarka? Siziň üçin peýdaly bolaýmagy ahmal. Belki bäbe ogurlan adam beden işine öküner, ýa bolmasa-da bäbe gördüm bildim diýen adam tapylar. Aý bilmedim-dä.
Oň üçin kimiň ýanyna barmaly? Kime ýüz tutmaly? Meň ýaýlymda tanşym-a bar, redaktor bolup işleýär şo ýerde. Öň meniň sürüjisi bolup işledim. Eger garşy bolmasaňyz şoň ýanyna äkideýin sizi. Özi köp gören adamdyr, kömek eder size. Ondan netije çykarmyka?
Her näme-de bolsa umytdan düşmäň, synanyşyp göräýiň.
Baryp göräýeli-dä, Dawut. Belki-de, bäbejigimizi ogurlan adam bizi görüp, halymyza ýüregi gyýylyp, bäbegimizi yzyna getirip berer.
Wah, indi näme üçin aglaýarka-bi? Arlygyny çalyşdym, howalak gördüm, indi näme gerekkä muňa? Boldy-dä indi, ýürege düşdüň! Aglamaň goýaý indi. Halys etdiň-ä. Näm bolýa saňa? Näm bolýa, hä? Aglamaň goýaý indi.
Näm boldy? Jumajan näme üçin aglaýa? Men-ä bilmedim kakasy. Dynman şo aglap ýatyşy. Hemme zat edip gördüm şonda da aglap ýatyr. Bilemokda. Belki garny açdyr. Emdiribem bir göräýmeli ekeni. Hawa oda mümkin.
Ajygan bolmagam ahmal. Emdirdä onda çaga näme agldyp otyrdyň.
Bolýa.
Men onda aşhanada emdiräýerin. Tapawudy näme şu ýerde emdiriberde. Aý ýokla men aşhana geçäýinle. Hemem seň ýanyňda utanýan-a men kakasy.
Özä geň zat.
Tamam hadi. Al balam.
Hadi bakalym.
Şundan içäý. Iç şunu lütfen. Ne olur. Içiber-de. Hadi.
Içäý jan çaga. Hadi. Içäý-de.
Dädeňiz ogluny diýdiler. Entek aýalymam doly sagalmandy. Hassahanada ýatyrdy. Şol wagta tapar diýip sözem beripdirler. Hassahanadan aýalym şu gün çykardym. Bir aý geçdi, ýöne bäbegimden henizem habar ýok. Düşnükli.
Hakykatdanam diýseň gynançly waka. Eger garşy bolmasaňyz ertir öýlän siz bilen ýazga gideliň, agşamam ýaýlama goýbereris. Nähili görýäňiz, boljakmy? Siziň aýdyşyňyz ýaly belki bäbek bu gepleşik arka tapylar. Şu güne çenli size ýaly ençeme adama kömek etdik. Biz size diýseň minnetdar.
Köp sag boluň enşalla bäbegimiz oglan adam Sag bol Mehmet aga.
Mähri, ogluň awuk dakgaly menem ýataýjak onda. Bolýa.
Menem şulary ýuwuşdyraýyn bararyn. Onsoňam ertir agşama başlygy nahara çagyrdyň. Başlygyny diýseň gowy adam. Oglumyzy göräýsin diýdim. Şu gün öýlän ony-muny almaga gidäýeli bolmasa. Bolýa gidäýeris kakasy. Gijäň rahat bolsun. Gijäň rahat bolsun.
Portakallara bir seretsene.
Ilki içini göräýelimi? Ýör onda.
Şu nonuny alaýly. Alaý.
Bäbegiňiz näwagt dogrulandy?
Doglan gün ogurlandy.
Ýekeje gezegem bagryma basyp bilmedim. Çagajygymdan mahrum etdiler meni.
Men-ä dogrymy aýtsam, muň ýaly işi kimiň edip biljegine oturyp-turup haýran galýan.
Şulardanam alaýalymy?
Ýok-la, öýde bar-a.
Aý, indi ägidiberseňem boljak öýdýän. Dur kakasy, şularam bir göreli-le.
Ine, şundanam al birini.
Baý-bo, Mähri, salam, gowumy? Dursun,
sen nireden çykdyň? Bu ýerde näme işläp ýörsüň? Öýüm şu golaýda, bilýäň-ä, men ony-muny almak üçin elmydama şu ýere gelýän. Bu bäbeji nirden aldyňyz? Neme, bu neme-dä? Bu näme nirden?
Öz çagamyz. Dursun eniden bilenok Mähri. Aýdara wagt boldumy näme? Heniz köp wagtam geçenok-a çaga bolaly bäri. Gowudygyny ýaşy zeýin bolsun Mähri. Iň soňky gezek görşemizde neme diýensoň, men-ä birneme haýran galdym. Dogrymy aýtsam, diýmek biderek ýere gynanyp ýören ekeniň-dä. Aý hawa, şeýleräk özä. Bäbegiň bolansoň işdenem çykansyň onda? Hawa, işdenem çykmaly boldy-da. Bolmasa işleýän ýerimden-ä göwnüm hoşdam welin. We dogrudanam sen bäbekhanada işleýärdiň ahyry. Aýagyň düşendir-dä onda, derrewjik bäbegiňiz bolupdyr.
Bäbekhanaň näme dahyl bolsun, gyz? Senem bir zat diýäýýäň ýöne. Agy, sende bir üýtgeşiklig-ä bar, näme boldy saňa? Iş adam bolanok, näme bir zat bolmalymydy? Ýör gideler dal, çaga üşäýmesin birden. Indi işe haçan çykjak Mähri? Baş lukman saňa garaşýandyr özä. Men nirden bileýin haçan başlajagymy. Men işlämde işlemämde saňa näme. Näme ýöne sorag baryny berip dursuňlagy. Eý hudaý. Mähri saňa näme bolýa. Maňa hiç zadam bolanok. Näme ýöne sorag baryny berip dursuňyz. Ýör gideli bu ýerden Erdal. Bolýa onda sag bol Dursun. Bolýa sag
Nähli? Dursun bilen näme beýle gödek gürleşdiňiz? Sorag baryny berip ýüregi wagra düşse dagy men näme etmelimişim? Edil meni ogrulykda tutjak bolýan ýaly. Men näme ýamanlyk etdim oňa? Aýtsana!
Ýöne o beý diýjek bolma dagy. Ol seň joraň. Ýöne seň durmuşyň bilen gyzyklanaýandyr-da. Saňa soňky döwürler bir zada bolýa. Men saňa aýtdym aýyrdal maňa hiç zadam bolanok. Çaga seretmek näme aňsatdyr öýdýäňmi?
Oglum. Kakasynyň bal ogly, kakasynyň gül ogly. Wah saňa döneýin oglum saňa döneýin. Ähä, geläýdi öýdýän. Mährim men seni alyp men gapyny açaýyn. Bolýa. Oho ussam hoş geldiňiz. Bizem hälden bäri saňa garaşyp otyrdyk. Mähri tanyş bol, men ussam.
Erdal siz barada köp gürrüň beripdi. Gurgun musun keýgim? Bujagazam Jumajan bolmaly şeýlemi? Allajan ýaşy uzyn bolsun. Analy babaly büyüsün. Sag bol ussam.
Bulam menden bäbejige kiçijik bir ýadygärlik.
Aý hökmanam dälile ussam. Allajan toýuňyzda gaýtsyn. Nahar garyşdyrman saçagyň başyna geçäýiň onda. Geçiň ussam, geçiň.
Tüweleme, naharlar-a diýseň işdä ýakyn. Hudaýa şükür, Mähri nahar bişirmekde gaty ökdedir. Şeýle-de bolmaly-la, eliň-gözüň dert görmesin gyzym. Alyň, iýiň. Erdar telewizordan hem görkezýärler, görsek bolarmy? Bolman näme ussa? Häzir derrewjik açaýyrys. Boldy, boldy, şunda durubersin. Mähriban tomaşaçylar, sag boluň, şu günki habarlar gepleşigimizi geçirip gutarýarys. Häzir bolsa sizi Ýakynlaryňyz bilen duşuşyk diýen gepleşigi görmäge çagyrýarys. Sag boluň!
Gutaraý dözýän başga kanala geçiräýinmi. Ýok ýok şunda durubersin.
Başlady başlady. Mähriban tomaşaçylar. Şu günki gepleşigimizde gynansakda duşuşyk barada dälle aýralyk barada durup geçmekçi bolýas. Biziň size gürrüň berjek bolýan wakamyz, bäbekhana-da çagasyny ogurladan, ony bagryna basmaga-da ýetişmedik biçäre ene barada. Eger garşy bolmasaňyz başlaryna düşen bu agyr ýagdaýy är-aýal Dawut we Nuranaň özlerinden eşideliň. Ilki bilen sizi gepleşigimizi hoş gördük. Enşalla şuny diňlän soňlara özleriniň eden işlerinden utanaýsalar gerek Allajan. Çagam bäbekhana-da heniz özüm görmäkäm ogurladylar. Lukmanlaram hiç zat bilemzok diýýäler. Çorba guýup bereýinmi? Ýok gyzym, men doýdum. Allajan hiç kimi çagasyndan aýyrmasyn, gaty kyn. Hassahanaň üstünden kazyýete arz etjek bolýas, ýöne çagamyz tapylarmyka? Bilmedim-dä. Men şu gepleşigiň üsti bilen Çagamy ogurlan adama ýüzlenesim gelýä. Meň çagajygymy alan adam senem biriniň çagasy ahyryn. Bir çagany öz ejesinden aýra salmak heý görülip-eşdilen zatmydyr? Meni öz çagamyň yzyna zar etdiler. Bu aýdýanlam çagasyny ýekeje gezegem göterip görmedik enäň nalyşy. Haýyş edýän. Meň perýadyma gulak salyň. Elleňizi ýüregiňize goýup, ýene bir gezek oňatja oýlanyň. Adamçylygyňyz bar bolsa, çagamy maňa gaýdyp beriň, haýyş edýän! Haýyş edýän, çagamy gaýdyp beriň maňa! Wah, wyjdansyzlar diýýän. Mähri näme boldy? Arzuw iç. Sag bol, Erdal, gerek däl. Meň özüm bararyn. Ine, mähriban tomaşaçylar. Alýo, gyzym, eje, bu senmi? Gyzym, telewizordäki gepleşigi gördüňmi?
Hawa, eje, gördüm.
Şu wagt myhmanymyz bar, soň gepleşsek bolmazmy? Gyzym, biz uly hata etdik. Men eden işime puşman edip, aňyrsyna çykyp bilemok. Çagaň ejesine ýüregiň awamadymy? Telewizor görüp otyrkam, seni menden aýran bolsalar, nähili bolardy diýip pikir etdim. Biz indi näme ederis, gyzym? Bilmedim-dä, eje, bilmedim. Näme edip, näme goýanymy özümem bilemok.
Ol aýal gaty kösenýän eken.
Salyh dost. Heý bi gepleşikden bir netije bolarmyka. Enşalla Dawud.
Hemişe Alladan umydygär bolmaly. Şu wagt sabyrlyrak bolmakdan başga çärämiz ýok. Atalarymyzyň Sabyrly gul dura-bara şat bolar diýipdirler ahyry.

Dawut! Ertiriň haýyrly bolsun ezizim. Ir turupsyň-da bu gün. Şonda-da ertirlik taýýarlamansyň. Aý, meň goç oglum, meň goç oglumdyr bi, oýnap çyk ýatyrmyň sen, hä? Iner oglumdyr bi, kakasynyň ogludyr, hä? Şeýlemi, oglum? Mähri jan, näme keýpiň ýokly, näme boldy? Näme beýdip dymyp otyrsyň, hä? Ýok-la, göwnüňedir, Erdal.
Aý, näbileýin-dä, öň seni beýle görmämsoň. Diýmek şujagaz bezzat seni gaty ýadadýan bolmaga çemeli. Bu gün gowa nähilka? Hany bir eşideli. Ertiriňiz haýyrly bolsun, mähriban teletomaşaçylar! Gynansak-da, şu gün size diýseň gynançly bir habary ýetirmeli bolduk. Muňa sizem haýran galarsyňyz.
Eý, Hudaý jan, beýle näme bolduka? Gadyrdan ildeşler! Dawut we Nuran hanymyň betbagtçylyklary gynansak-da, üsti-üstüne boldy. Dek düýn agşam teleýaýlym arkaly bu maşgalaň bäbejikleriniň ogurlanandygy baradaky habary size ýetiripdik. Şondan kän salym geçmäkä Dawut we Nuran hanymyň öýleri ot aldy. Hawa, gynansagam düýn ýary gijeler olar öýlerinden zordan çykyp ýetişdiler.
Mähri, görýäňmi bolýan zatlary? Bu pahyrylyň näme ýazygy barka beýle?
Bu şowsuzlyklaryň sebäbini olaň özlerindenem eşideliň. Ýapsana şony.
Ýer indi näme boldy ezizim? Erdal haýyş edýän ýapaýda şony. Kelläm çydanok düşüneňokmy?
Bolýa ezizim bolýa. Sen aglamasaň bolýa. Ine derewjik öçüräýer. Ine öçürdim. Eý hudaý. Meňem gaharym geljek bolýa indi. Goýda aglamaňy. Seň ýanyňda gidip bilmeni menem işe gijä galýan. Bolýa, ine, goýdum aglamamy.
Bar, bar sen arkaýyn işiňe gidiber.
Eger özüňi erbet duýýan bolsaň-a men işden galaýyn. Ýok, Lerdal, men gowy. Sen bir işiňden galma biderek ýere. Arkaýyn işleň bilen boluber.

Ýöne ýüregimiziň ýarasy ondanam has çökderräk. Bäbegim kim ogurlanam bolsa, şu ýerde özelenip ýalbarýan, meň oglumy yzyna gaýtaryp getiriň. Haýyş edýän, oglumy yzyna getiriň. Eger ynsamyňyz bar bolsa, oglumy yzyna beriň.
Size ýene bir gezek öz duýgudaşlygymyz bildiresimiz gelýär. Bolýa sag boluň. Mähriban tomaşaçylar, görşüňiz ýaly bu maşgalaň ilk-ä çagalar ogurlady ýürekleri ýandy, soňam öýleri ýandy.
Sag bol bolmandyr, emgek bolup geçsin-dä. Senem geläýdi mysaly. Allah senden razy bolsun. Dostum bu dünýä synag dünýäsidir. Senden haýyş edýän, sabyrlyrak boljak bol. Hudaýjan nesip bolsa yz düzeler gider. Enşalla Salyh, enşalla. Derdi beren Alla dermanynam berer diýipdirler. Oňa şübhe bolup bilmez Dawut. Indi näme etsem diýýäňiz ýaşar ýeriňiz barmy? Şu wagta häkimlik bir jaý tapyp berdi welin, bir kaýdan soň näme diýjeklerini bilemok. Allajan merhemetlidir.
Elbetde bir alaç bolar. Nuran hanymam alyp bärden gitseň gowy bor Dawut. Siz öňem ýadaw ahyryn. Salyh, men saňa gaty minnetdar. Sen bizi tanamasaňam, biziň kyn günlerimizde edil Hydyr ata ýaly dadymyza ýetişýäň. Alla ýalkasyn. Allah hemmämizden razy bolsun Dawut.
Görýäňdämi Salyh, her kime bir hili synag edilýä. Görýän halypam.
Ýöne Dawut bilen Nuran Diýseň kyn synagdan geçýäler. Beýik Ýaradan olary synagyň has beterinden gorady, Salyh. Bu nähili beýle bolýar, halypam? Dawut bilen Nuranyň bäbegi näme üçin ogurlanandyr öýdýäň?
Men-ä bilmedim, halypam. Şu ýangyn sebäpli ogurlandy.
Diýmek, bäbek şo wagt öýde bolan bolsa, Ýangynda heläk bolardy diýjek bolýaňyzmy? Ediljegi özi salyh. Alla olara çagalaryny bagyş etdi.
Onda olar üçin çagalarynyň ogurlanmagy bähbit bolupdyr-da. Salyh, Alla Tagala Kuranda şeýle diýýär, Käwagt göwnüňize ýaramaýan zatlaram siziň üçin bähbitli bolup biler, göwnüňize ýaran zatlaram siz üçin bähbitsiz bolup biler. Hemmejesi Alla aýandyr, bize bolsa mälim däldir.
Erdal, arma göreý. Dursun, hoş geldiňiz, eýgilikmi? Eýgilik diňe eýgilik welin. Näme, bir zat boldumy, Dursun? Bir mesele bar, Erdal.
Ýörüň onda, içerde gepleşäýeliň.
Sen nämeler diýýäniňi bilýäňmi, Dursun?
Meň aýalyma töhmet atjak bolýaňmy? Töhmet atjak bolamzok, Erdal. Biz diňe käbir zatlary aýdyňlaşdyrjak bolýarys.
Ýer, onsoň, sen meň näme ederimi isleýäň? Şu nätanyş adamyň gepine gidip, aýalymy polisiýa tabşyraýynmy? Bilmedimdä Erdal, ýöne aýalyň bilen egri oturyp dogry gürleşseň gowy bolarmyka diýýän. Siz aýalyňyza gereginden artykmaç baha berýän-ä dälsiňiz-ä hernä? Mähri hanym bir zatlar gizleýän bolmaga çemeli. Sen meň aýalym barada nämeler samraýanyňy bilýäňmi? Erdal, seň edýäniň näme? Ustam, men. Olar myhman ahyry. Gürrüňiň näme baradadygyny-a bilemok weli myhmana beýtmek aýyp dälmidir? Ullakan masgaraçylygyň öňüni alaň üçin sag boluň daýy. A sen bolsa meni gowja diňle, Erdal. Men-ä saňa dost hökmünde ýagdaýlary duýduraýyn diýip gelipdim. Emma sen bizi diňlärli däl. Aýalyň bilen gowja düşünişseň gowy bolarmyka diýýän.
Ussam, maňa bir iki sagat rugsat berseňiz, öýe gidip geläýsedim.
Gidiber, Erdal, ýöne birden gaharlanyp ýalňyş işlere dämegin. Bolýagsa.
Mähri! Mähri! Mähri öýdemi sen? Mähri! Mähri! Mähri! Mähri diýen!
Şu ulaga minmelimi? Hawa, bacym, miniberiň.
Häzir derrew urýar.
Mähri gaçyp barýar. Barýan ýerim gowy ýer däl. Indi nähili borka? Arkaýyn bol, Salyh. Mähri hiç ýere-de gidip bilmez. Häzir Erdal gelip, ony tapar. Erdal nädip tapsyn ony?
Ulag urajak bolup dur-a.
Aý, bolmady.
Ulag-a ugrady. Men näme etsemkä Minni halypa? Şu ulagyň sürüjisi doly ukyny alman gidip barýar. Oň dynç almagy gerek. Oň gidip bilmän galmagyna bolsa hökman bir zatlar sebäp bolmaly.
Alla, meni hiç kim bir görmekä şu ýerden çatrap gitsek-de.
Näme gözi görenokkaň?

Erdal salam. Ýagşymy ýagdaýlaň? Talyh gowymy öziň?
Geçdigi bolsun. Sag bol.
Wiý ýogsada siz bu ýerde näme işläp ýördüňiz? Men Talyh.
Men bärik näme üçin gelipdim? Şu torbany äberäýiň. Alyň.
Mähri. Mähri.
Gerda, sen bu ýerde näme işläp ýörsüň? Bu soraga ilki seň özüň jogap ber, Mehri. Men hiç zat etmedim. Etmedim diýýän. Hiç zat etmedim. Bolýar, ezizim, bolýar. Bolýar.
Gerda, sen maňa näme üçin ynanaňok, hä? Näme üçin? Saňa ynanmasly edemok, Mehri. Ynanasyň gelýär. Ýöne Dursun bilen Rejep diýlen adamyň aýdanlary Şo ýüregime sanjy bolup dur-da, men näme diýjegimem bilemok. Onsoňam irden şo maşgalany telewizorda göreňde özüň alyp barşyňy. Şu zatlaryň hemmesi meň kellämi bula-mujar etdi. Çagasyndan aýra düşürilen enäň gözgyny ýagdaýyny gören eneleriň ýürekleri gyýylmazmy, hä, Erdan?
O nädip beýle arkaýyn ýalan sözläp bilýärkä? Hiç kimem ýalan sözlände özüni arkaýyn duýup bilmez, Salyh. Ýöne birinji gezek aýdylan ýalan ikinji bir ýalanyň başlangyjydyr. Onsoňam bolup geçýän hadysalaryň Allanyň takdyry hem-de hikmedidigini bilmek gerek. Muň hikmeti nämedir, halypam? Belki-de Mähriniň ene bolmagy oň özi üçin bähbitli bolman biler.
Bolýa, men saňa ynandym, Mähri. Ýöne näme-de bolsa ätiýaçlyrak bolsaň gowy-da. Iň bolmanda, şu gohy almaga bir ýüz dolýança azajyk dykgatlyrak bolsaň gowy bolar. Bu ýerden gideli, Erdal.
Ejemiň ýanyna gideris, hä? Şu günem şo ýere barýadym men. Soňam saňa gelip habar etjekdim. Men sensiz ýaşap bilmen-ä erta. Bolýar dagy onda, gidäýeris. Men ussamdan rugsat alaryn. Ondan gidiberis, bolýamy?
Belki-de o ýerden bir iş tapylar-ä, şeýle dämi? O-da mümkin.
Gaýdybam hiç haçan yzyma gelmeris. Ajap bolar, Erdal. Onda näme, gidiberelimmi?
Ýör onda, gideli.

Gutardy.
Karar edýän. Iki tarap hem aýtjaklaryny aýtdylar. Bäbegiň gany ökde hünärmenlenme tarapyndan barlag edilenden soň, oň Dawuda we Nuran hanyma degişli bolandygy anyklandy. Mundan başga-da sud edilýän Mähri hanymy çaga gorlamak hem-de ýalan beýannama bermek günäleri ýöňkelip, aýratyn kazyýet jogapkärçiligini çekmek karar edildi. Kazyýet gününe çenli hiç kim hiç ýerik çykman belli bir ýerde saklanmagyna höküm edýän.
Näme üçin beýle işe baş goşdyň hä? Näme üçin?
Siziň wagtyňyz boldy daşynda garaşaýyň.
Bagyşlaň. Siz diňleýäň? Men lukmany görübilerimkä? Elbetde, olam size garaşyp otyrdy. Buyurun.
Gir beriň.
Buyurun. Ha, gir beriň. Salam lukman.
Geçiň, geçiň, oturyň. Kelläňiziň bulam-bujur bolandygyna düşünýän. Erdal, siz meň häzirki aýtjak bolýan zatlaryma dogry düşünjek boluň. Şu wagt aýalyňyzyň ýagdaýy agyr. Bu gynansa hem şeýle. Aýalym ýogalayamka, lukman? Ýok.
Edil şu wagta ölüm howpy ýok. Ýöne başyndan geçen munça hadysadan saplanmak oňa diýseň kyn bolar.
Aýalymyň keselini anykladyňyzmy, lukman? Aýalyňyzyň ýüreginde kemçilik bar, Erdal. Gaýtalanyp duran bir kesel. Size düşnükli bolar ýaly edip aýtsam, aýalyňyzyň jany gylyň üstünde dur diýen ýaly. Aýalyňyz yzygiderli we çynlakaý bejergi almaly. Şu wagta çenli göwreli bolmanlygym siziň bagtyňyz-a. Pulum aýratyn bir belläp geçmeli zatlaň biri. O näme diýdiňiz boldy lukman? Ýüreginde ýetmezçiligi bolan aýallar göwrelilik döwrüne döz gelip bilmeýärler. Egri göwreli bolaýanda hem çagany dogurjak bolanda öz janyny gurban etmeli bolýarlar. Ynanar ýaly däl. Aslynda size-de, aýalyňyza-da bagt gülüp bakypdyr. Aýalyňyzyň keselini anyklamak diýseň kyn boldy. Ýönekeýje bir barlagdan geçirilen bolsa ony bilemem bolmazdy.
Onda, ol ýüregindäki ýetmezçiligi bilinmänkä göwreli bolup bilerdi, şeýlemi? Hatda dogurjagam bolardy.
Hawa, onsoňam öz janyny gurban etmeli bordy. Eý Allam, Saňa ýüz müň şükür edýän. Eger-de maňa her haçan çagamyň bolmaýşyna begenmelidigimi aýtsalar, şu dünýäde-hä ynanyp bilmezdim, lukman.
Allaň öz bendelerine bolan haýyr-yhsanlarynyň aýratynlyklary diýseň ajaýyp, oňa ynanar ýaly däl. Allaň bendelerem bu zatlara düşünip bilmek üçin has gowrak hemem parasatlyrak oýlanaýsalar, ana şonda bu barça zada nazar edeňde seredip doýup bolmajak reňk öwüşginine öwrüler.
Oguljygymdan aýlanaýyn, janym guzym! Dawut henizem ynanyp bilemok-da. Indi şujagaz gowja zat biziň oglumyzmy? Elbetde biziň oglumyz. Wah, gözleriňe döneýin. Baýymyň gowjadygyna seret muňa. Şuň ýaly owadanja çagajyk seňki däl-de kimiňki bolsun eýsem-ä? Şu ýerden bir sag-aman bir sypsak. Näme üçin beýdýäň, Dawut? Şu ýeri bolmadyk bolsa köçede galmazmydyk? Ýok, Nuran, men beýdijek bolmadym. Allah razy bolsun belediyeden ama. Jaý tap berenlerden Allah razy bolsun. Ýöne her kimem öz çagasyny, aýalyny öz öýünde ýaşadasy gelýädä. Nirden jaý tapjak. Baý bo, hoş geldiň Saly. Geliň geçiň. Biz sizi göräýsek diýip geldik.
Salyh dogan bul adam bärik näme üçin getirdiňiz. Erdal
size bir zatlar aýtjak bolýa. Eger-de meň haýyşym üçin diňleseňiz-ä bizem örän şat bolardyk. Bolýa-da, diňlemeli bolsa diňläýeris.
Men siziň öňüňizde gaty utanýan. Sizden nädip ötünç sorajagymy, size nämeler diýjegimem bilemok. Muňa ýüzümem ýok, ýöne men gel bagtymy synap göräýin diýdim. Sizi çaga tapylmanka telewizorda görüpdim. Soň öýüňiziň ýananyny eşitdim. Ýüregim gyýym-gyýym bolupdy. Hatda çynymy aýdýan, aýalymam gaty gynandy.
Aýalym şu wagt hassahanada, ýüreginde kemçilik bar diýýärler.
Edil ölüm howpa ýok, ýöne ýagdaý gaty öwürlikli däl.
Örän oňat bejergi almaly diýdiler. Kazyýet bolaýança hassahanada ýataýmasa, Şeý diýsene ahyry gelşiňiz. Köp sag boluň.
Men aslynda bu ýere hem-ä sizden ötünç sorama, hemem bir haýyş bilen geldim. Iki sany zat üçin. Bir-ä aýalym üçin. Men awtoçylar bilen gepleşdim, eger arz etmeseňiz onda belli bir wagtdan soň aýalymy goýberjekmişler. Belki hassa bolany üçin şol wagty hassahanada geçirmegim ähtimal. Men sizden ony bagyşlamagyňyzy haýyş edýän. Onsoňam şuny kabul edäýseňiz. Ýagny näme? Meň şu durmuşda artykmaç hiç zadym ýok. Diňe kakam paýhyrdan galan bir öýüm bar. Men pikir edip gördüm weli, ol öý size has möhümmikä diýen. Aýalym bagyşlasaňyzam, bagyşlamasaňyzam, men sizden haýyş edýän, şol öýi kabul ediň, iň bolmanda şu eýdejik çaga üçin kabul ediň.
Bu aýdylanyň hakykatdygyna men güwä geçýän, Dawut.

Ýok-la, beýle etmegiň geregi ýokka, diýen. Onda näder, serdar?
Biraz sabr et.
Dawudam, aýaly Nuranam gowy adamlar eken. Dawud ilkibaşda meň teklibimi kabul etmedi. Ýok, gerekgäl diýdimi? Ussam sözi goşulyp zordan boýun etdi olary.

Hernä soňy haýyr bilen gutardy. Pygamberimiz bir hadysynda soňy heläkçiligem bolsa dürslükden aýrylmaň diýipdir. Dürslügiň ykrar edilmegi bilen hemme zat eliň aýasy ýaly aç-açan bolýandyr. Dürslügi ýörelge edinen adam adalatly bolýandyr, elmydama dürslügi özüne ýaran edinýändir. O nähili kyn ýagdaýa düşende-de dürslükden dönýän däldir.